Tararatatatatatata. Ah, lubok lok. Uri, uti nining? Ingeyo ari ma pe dong aboko lok kedwu me kare malac pien lubok lok onongo dok pud dok oketo cwinye dok etic. Ineno? Pien jwi an wo jega gini girubo aruba. Atum pa Rwot iwa imaka imeri ki megi. Eno lubok lok, wati neno kit acelle kede we. Eh? Itye neno kit ma jami-ni tye me dii kwede? An wa i wun pe watye ka mito gikoyo, ento ni an aye ni abedi koyo nek mene an, ma kun gin pa lubok lok tye. Jami pa lubok lok tye. Kome dong in icako ruko kit cweta mogo, oo kong gicoyo kor Chinese, oo icoyo kor gi ango gini, nongo iruko nongo pingo? Ma jami pa lubok lok tye-ni, wek wiyi oko otuk i tim ber, tim ber icwal odani. Aa, ci ma galla gengo ngeci oo lutino tye ka dok gang kwan, lutino dong odok dong kome dong cabit adek. Aa, cwal cwal cwal cwal wek giyub jami. Ineno lubok lok. Dong an abino tin ma lubok lok pien Pol kare wungeyo ni ka pe dong awaco nyo akelo lok kika maleng ci anga ma bikelo ineno dano kare dano tye ki peko ba dano ngunya angunya jwiyi lapiny lapiny dano tye ki peko peko ni weng tye i komu dong cik me lim omyero walok i ye tyen cik me lim ka in icito ka limo dano omyero ibed nining mono en aye gin okelo wa ni ineno dong lubok lok tye cik tye ba dule tye mapol nen calo cok ci oo apar kulu aye icako kwano ne mere mot mot mot mot mot ka anongo ni pe otum ma ce video omyero ogik ko ci atimo part two ne. Ineno wa? Dok bene nongo wun bene wumiyo tamwu i ngo ma wun wunongo ni opore. In ka dano ma icero welo omyero ibed nining? Ineno wa? Me acel, lubok lok, en aye kare-ni eni dong pe kare me lim ma in ia labongo plan. Namba wan, in myero inen ni in igoyo kong cim onyo ka icwalo lok. Dano tye bizi, dano timo jami. Ineno? In pe itur dano atura, kit dong piri mit nining pe itur dano atura. Man tam ma lubok lok tye amiyi ba. Ka ikwero meno megi meno megi ci bici ibici o ka mo ma pe gibimiti iye, ibinen me labwolo, gibiloko kedi, giloko lok in iloko apar gigamo acel keken. Meno en lanyut alama. Manyo ni in dong tin limmi ni ngat a mito peke gang kany ba. Bed ma iryek, wii myero panya. Ineno? Dong in igoyo cim mo, alo, eh, wun wuti nining? Ah, wan dong orii ma pa orwatte. Gang kunu wuti ningo? Ah, ata dong myero kong ango? Anong kare kong? Di, ah, alimwu kong. Ineno? Lok aye loko loko kit eno ni ci weko dano bene yubbe wa a wan ba i bot wa kany i ceng abicel min latin tye ki yubba kit eni o nyo won lutino dok be kato woko ka moni eh ci ki yubo yub ma ber nongo dano weng tye i gang eh ka in i bino i lim neno eno pe in i bino i lim eh i miti ni i cawa ni i gin ango pe i woro wa yub ma gang plan pa dano pire teko mere woo Iwinyo? Meno namba acel. Dong tutwalle ka in itye ka cito ka limo keny malyet. Ingeyo lukeny alyet? Wungegi wa. Man dako ki laco ma pud kenygi lyet ma be pud wa lok komgi pe o wa bolo nyodo. Eh? Onyo ka dong lok gu o, ci no pud gunyoma anyoma kong imini ki kar. Pien dano na i pole weng jo me keny alyet jone bedo ludok ludok ca ducu ba. Ineno wa. Hmm? Pien omyero gin kok gucob cik acoli ba. Eh? Eh, in ibedo limo mere jo ati ki Kenya, Kenya liet. Jo apud Kenya gi nyen ci ineno ibi nguko gi dano ca me can. Neno wa. Gwok wii. Aya. Men en obedo namba acel. Namba aryo, lubok lok tye ka waco ni ka in dong in icito ilim, hmm? ka inen ce in dano ma ilimo dano tere tere, Tin ibedo diki dok i o. Tin ibedo diki dok i o. Olo ka iting gin mo i cingi, eh? Pe i o mene ingwet, ingwet, ingwet, ingwet jwii lubok loki. In dano ma ilimo dano te te ni. Eh? In inge ni gang kenyi gitino tye. Olo ka iwot kit ki cwit mo. Wot ki bici kwot mo. Eh? inong kong kite ki dong kongo mo iwot kede mano ka kodi ka gwoko iyoke maber ci dek angwece coo coo kati ka maleng ci ilwoko ki kore meni en aye yoo maber dok bene pe ipet wii ni amoni in tye ka tero cam gang kunu wa itye ka niang wa pien myero in ingeyo ni kunu ka ma in itye ka cito iye cam tye pe ni in aye itye ka tero ne in dong itye ka tero gin ma leb mo lwongo ni courtesy Tye ka niang lubok lokke? Kani enoni in itimo kumeno, olo tur, bed dok bed te bedo maber. Eh? Pien in itye aloko eh, dak kwon gang kunu ba. Myero giwac lok atir i wii ba. Joni jwi cam ki kwon ataba keken curia matitit ni in ibino iloko oko. Pi in dong weko kumi ladot gitye ka yubone. Ineno? dong lubok lok lok mukene mukati en aye ni In macalo welo eh tim ber wun jo moni Enaca weng ka dong gitye ka toko dek nyo gitye ka miyo iri dek ci iloko wangi iko i TV ni eh tim ber pingo ca weng in welo gitye ka miyi dek iloko toki ki dano bin ka cam ilworo ngo eh Ineno? Aya, lok ma dong pire tek loyo en aye tim me bwolo bwolo en in dweri ka wai in de iyengoni. Ah, an pe opa ayane, an dong pud acamo acama bene. Ah, ah, ah, pe dong onena arac. Ah, dong kong myero gibak dog boti ba. Hmm? Gibed ka dini. Ah, cam ya. Ah, ah, kit ma nonok dong kong igene igwe dong kong icwinya acwinya. Lubongo lok, Womar mo nino mo ma dong otime kit eno ni otabo mere namba acel otyeko owengo nao otoko doki nwoyo ogoyo dok rwat dano ma dong ocamo kaba tye kwidi moni tye iye nen calo cam odeke en ocamo con-o en pud acamo acama en ma abino ni ento atabo aryo dong otum woko dano pud tye acel dano peya odok bene ka dok dek. Eeeh lubok lok megi ni dong so lok tye ka kenyo pe itim mistake mo me wai in onongo dong icamo kun ingeyo ni pe icamo pien nen o ba kadi in bene irwako kwede ki joni eh ikuro cingi cipide dok parte nongo tye eh icito acita. Ineno? Dok bene, ka in iowelo, te dek kong dong ki lupaco jone. Eh? Gang kenyo lutino tye ba. Odiko, odiko, odiko lutino pe co ki angica mo. Eni ni rwako nongo kite ne ni. Eh! Koni ka giwaco ni, oh, ngadi gi gu, gibolo dog dano pi cam. Oh, ko gigene, ko gigene ko. Gin ngeyo yo me gengo ngegi ba. Eno, ma peya in ikelo lok me gengo ngeni wan aye wacci ko. kit omyero giwac kwede ka to ci to dong labongo lok lok mukene lok eni dit dit mo matin pe tum en aye ka in i o gang pa lawoti hmm? tutwale man wun anyira eh? wun anyira ogwokke marac lok me bedo ka wot wa i bedroom eh? kong in inge boundary ni man in iwoto ko icito ko wa i bedroom ne pien ni laremi laremi ni dano ma ginyomo eh nongo imito icit ci inen nongo kilegagi kingabo ko ci walgi wanigi ba won latingi weng in itye ka neno ni kunu nongo kunu ka bedi woro ber ineno in kiti in larem ango nongo nga olwongi kong ni icit wa i ot tyelo eh In icito i buca nongo pingo? Nga owaco icito i buca kunu? Eh? Tim ber igak piny kany. Aya. Ma pia amedde ki lokki eno ni amito kong an atiri. Ka in inge ni in io, bed ka mumyero in ibed iye. Jo mona gitinge gicito i ot coron. Eh? I ot coron kunu tye drawer ki department mapapat tye kunu. Gin ma in imito i ot coron pa lawoti ma in icito iye welo ene cabun ki pii ki toilet pepa ki coron otum. Pe icak bedo ka walo katen me, me, me ka cagari oko. Eh? Ca walo ca- katen dan kun ungabo cuwalgi in tye awaloneko. Eh? Ibino iyabo droagi oko dano tye agwoko yadi yadigi ki jami jami mogo titino icako kwanyo kor yat a dano oko. Eh? Ci akwano yat oko. Eni pe tim ma tio, lubok lo, eh? In kong inge gin oteri ni pyelo kede gin oteri ni cel ka kwero kin jemi pa dano. Mm? Ineo? Ni eno ni cik pe ye, pe itim lubok lo. Cer itim gin oteri kuno, dok be kong itimo ber. Pe dong ni amone kono ngi okelo madwong tin gang kany, ci ni curu lac coko wa i wi, wa i wi i gen me coron. Be pe idunyu. eh ka inongo ni ibedo i coron coron lak lyel lyel pe pe niango wii eh labongo lok citi ma gibolo ni top top pi en aye weko okonyi ineno pe ibido ka tim tim me car car oko ibino iyabo kor geni oko iweko oko kumeno ai kong dong ka ia ki coron kong ilwok cingi. Co dong jami man ma in ibolo i coron-ni, co cere ki pii. Ka pii pe, pe dong ni ikat kat kati cere ni pien ni dano dong omer. Piny pii, a gin piiwu-ni dong kanyo gin agam mi kwene, olu kong keri ki baket gimi ko icu en John-ni ni ociti. Ee, man dong dong ni ton ongure dong ee, i lak lyec kuca, i atabo lak lyec kuca. Ee. Pien ni in pe itye acorone. Eno ni pe ber lubok lok cik me lim en watye ka lok iye tyen ni ba wutam ni nongo pe wek o i komwu watye iye tyen ni ya ineno lubok lok so lok tye ka kenyu lok mukene ma pire tek en aye kong dong bene ka in i o i lim ka i o ki program. Lim moni ene in dong nino me acel tin dong ibedo ah oya an dong pinge dong rac dong pe rac twatwal ci icako diyo lutino ni ah lutino kong dong ci buti i okologi in dong ka ibuto iwi ka butogi eh ni eno ni in myero kong itam bene ni ah joni dong tye dong gucoro lutino joni ka buto gangi ni joni nen calo gangi ni gange ding ma in myero ibuto kunu eh Caa pud be tye, ceng be pud tye ba. In ibuto. In mito buto pi ngo labok lok? Ngo atye ka kani gangi kunu mo? Eh? Kane kong gipenyi. Eh? Kone otinge dok ocito ka boko nying min ot angato mo ni o dako ni kok kite rac, o dako ni kok pe gwoko dako, o kok giango. In ma in itinge kunu yang yang yang yang yang. In ibino lok gino moni mukelu tum wa caa bungwen. Eh? Ineno? En ocawa adek me dyewo pud muki keny dong in tye ka timo ngo? Ka dong koni dong kicako wa ah in dong pien ot kany dong ding lutini dong ce buto i jokon. Litino pa ngato moni ba gitye ka cito ka buto kekeri kong gino ma ocako timme i dyewo ma lutino pe twero ringo bino i ot bot lunyodogi ci in iwacci ngo? Eh? Ineno labok lo jami mukene kong in itam mo ya in aye itam. hmm? aya kong be ingiyo piny ingiyo mut mut a ot mo tin tin ingo namo nene eni namo ni mo tin namo e giri keja kwo eh? karo kene dano tye ka cito ka tic acalo i lo pa mono ka eni dano cito ka tic jwi dano kene tiyo wadi wo e in dong itye tono ngut dong itye ka kako nyer dong kikongo dong ee pe dong imito wa a Aya, dano gin tye ki lutinogi dok wek awacci luboklok ot weng cawa tye ma omyero gibed famili obed kakargi kong gulok lok giya dako ne omyero olok ki cware in itye kenyo tye lok oken ma lok weng pe tung ityelo mukene dong gimito giket lutino piny lokgi moni tye ento in igakeyo kenyo gibiloko ca adi Ineno? So man ni eni lubok lok myero jami myero wun nge an ange wun wiwu pong ki labol lapol kenyo ba hmm? me agikki me agikki ma pia a lubok lok en aye wic moni en in ingweyo ngwec dek oko ki i jokon hmm? icako dong penyo piny a man tye tye atedo ngo ni eh? enu ni pe tic iya lubok lok ento ni pe gin okeli bed dok omot in jo mukene calo wan nyo mo laceng ca joni ocito lim dano tye ka teta cwiny dako tye ka teta cwiny omwome o ni en ni dong nen calo orwatte ki kwon acholi ba ka lamego ni dong waco ni won bongo imaro gire mucele. Won bongi myero onge dek ba, won bongi myero onge dek ba konyo in itye ka cito ka golo ot dong kwon acweli moko ne in iwilo ikel kenyo eh ineno wun lubok loo meno en wun iweny jami ma pire pe tek video eni bor ento pire tek ci itim ber ineno ityek koko eh lok mukene en lok me bedo ka gudo kom dano eh dako pa lawoti, cwar lawoti, nyero mogo inyero idongo komegi, dongo emegi pap, idongo dud danogi pap, cingi cito neno wa i twon pa dako pa lawoti, hmm? wek wii niye obedi, eh? ineno? Kare okene nongo in io inguko nongo gwok ruk ma giruko gange nongo dako ni giruko ruk pi cware ca ne eno ni pien because pe ogoyo cim omito tur dano atura ni surprise surprise cal tim pa agodi ci surprise ango kare okene ka in inongo gwok gari mono oruko ruke pe dong ibid dong inenu ca weng dano tye ibedo gitye aboko lok won gang tye aboko lok kedi en in wangi tye kede kom dakone. eh wangi cakke wangi dude wangi kor ka kwe ngo ati atimi eh ka i o me gang pa lamony mo shek eh dano ma wiye ote ki gas eh ci ayar ene wangi ni awek in wiyi cak fanya lubok lo lubok lok lok eni an o myero akel pien ka pe akelo eh dano lubok lok tye anguny ki lok ba. I nge Lubanga gen pole, in ineno dano oling i tawa dano pe gilok dano dwong dwong mo gilok ma dong kony bene peke eh? dong cik me lim eno abegiko ma cik ni tim ber angeyo wun i Uganda kunu eh, lyeto dong tye ka pino eh? ma nyuto ni gikoyo ni dong pe dong dong te timo ni pe omito eh? Ento angeyo guro lyel bene tye ma pole i dwe me acel gini dano bedo i kor piny dyewor late aya ma nyuto ni namo bene ka in bicito ka namo kong ibolo ni eni mutoka ka kong inong pinge i lawala ka ocako ice ikwany iruko i wang oo gini nongo in iruko lubok lok obedo i kori. Ineno? Dok bene ka in iruko gin eni awiny ite nini, dano weng ipo ni ineno ngat oceli ki biya cip acel itamo i in an. Tutwal kare mere tok wiye. Eh, dong gin na tye tim i wil lok i Uganda komedi gini tye wayubo on order. Loko mo ni a ah, an dong kore cet cet yubo dong lwakke bedi dong te ace cat acel te caro bongo ajaji ni eni pekke. Tika winyi ne, cwal ceni niko.

Aa wek mwaka obedi. Ka pe itye ka gene agik oboko lok koko ka dong kite ane. Dong pien dong arii ma pe aboko lok, abiyubo video mukene dok kumbedini. Man aye dok lok okene ba. Ka boko lok ki nga? Ooh nying!